Um, cerdd arall nath Eirig uh, gyfeithi yw'r un nesaf yma, so na ddarllen yr un Saesneg ar ôl y Gymraeg. Uh, enw hi yw Omdoli'r Ymdawela. Di dwy'n hwnna o rywle, fi'n siŵr. Um, ond mae'n sôn am uh, cwpan y byd pil drod oedd yn Ne, Afri ne Africa llynedd. Er gwaetha'r gwaed a'r gwrthryfela, Ac ôl clais dwrn ddyn gwyn yn mela, Rhesymau hyll dros ein rhyfela, A'r holl gaethiwo a'r herw hela. Er lled-. O, rhaid fi gael y gair 'na, achos o'n i'n rhedeg mas o odle, sori. Sa i byth yn defnyddio herw hela o'r blaen nag ers 'ny. Er lledu pâr llofrudd tawela, A'r marw araf, araf na wela, Wedi'r enfys a'r lleisiau dela.

Not the rainbow smile above, I tell ya, A boozed up cockney with a can of Stella, Bafana Bafana, gôl ym Pella Dim cyfieithu fanna, os chi'n synnu. Yym, The lions roar and a silent seller, Not even a meeting with old Mandela, A sound asylum from Vuvuzela. Diolch. Un mwy os chi isie. Chi'n meddwl?
Ie.
Fyddai'n wneud y... yy so yn y y nos ola' o'n i'n yym b- byw yn America fi wedi cael nos... God this is really weird, I usually do this in English, I have to twitch the switch Yym ma' ffrind fi oedd hi'n gweithio mewn gwesty posh so yym ni wedi cael tsiawns i to lead, i arwain, i arwain hundreds o bobl o'r strydoedd yym from the white linen night ble mae pawb yn gwisgo lan mewn posh dillad ac yn cael gwin a you know moseying around the galleries like they own the place ho a a a a kind of so oedd e ma' fe ma' nhw'n galw fe the second line

Yym, sa i'n gwbod os chi 'di sylwi yn Six Bells ma' co- cof golofn enfawr sydd yn yn lowr i wneud mas o gopr fi'n credu yn sefyll, mae'n enfawr, mae e bron fel Statue of Liberty o ran seis, wel, sa i rioed 'di bod i Statue of Liberty ond yym fi 'di gweld copi yn Llydaw sydd yn fach. Yym. Ond pan nethon ni ffilmio fe, o'n i'n edrych dros y cwm, ond nethon ni ffilmo fe, o'dd dim blydi breichie arno fe. So o'dd e'n edrych bach yn wierd. Ma' breichie arno fe nawr, so os chi'n mynd i Six Bells neu Chwech Loch, cerwch i weld e, achos mae'n anhygoel. Ond be' o'dd yn taro chi o'dd enwe brodyr neu tade a meibion yn y tanchwa a ddigwyddodd yn 1960 neu chwech un. Ddath neb gytre o blith yr adar mân a hithen fy hefin hyfryd o ha. Mae'r cwm yn ddwedw stond am grawc y frân. Mae'r platie ar y ford fel i llien yn lân, drwy friger nyth chwythodd y gwynt yn chwa, ddath neb gytre o blith yr adar mân. Mae tician y cloc yn mynd yn gros i'r grân, roedd dwylo'r lladmerydd yn dalp o iâ, mae'r cwm yn ddwedw stond am grawc y frân. Dau blât yn ormod i swper yw ôl y stân, rhy dwt yw'r parlwr a glendid yn bla. Ddaeth neb gytre o blith yr adar mân. Mae bysedd y cloc yn mynnu mynd yn 'i blân, a'i gordd bob awr yn lle'r trydar solffa, mae'r cwm yn ddwedwst ond am grawc y frân. Eneidie yn sgrechen o'r pwll drwy'r tân, mae'r haf yn rhy dwym i'r holl ddinom da. Ddaw neb gytre o blith yr adar mân,